Do they understand? Ydyn nhw'n deall? Ydyn nhw'n deall? Ydyn nhw'n deall? Does he know? Ydy o'n gwybod? Ydy o'n gwybod? Ydy o'n gwybod? Does she sleep too much? Ydy'n cysgu gormod? Ydy'n cysgu gormod? Ydy'n cysgu gormod? Does the Pope sit in the woods? Ydy'r pab yn ista yn y coed? Ydy'r pab yn ista yn y coed? Ydy'r pab yn ista yn y coed? Where has our house gone? Lle mae'n tŷ ni di mynd? Lle mae'n tŷ ni di mynd? Lle ma'n tŷ ni di mynd? Where are their children? Lle mae eu plant nhw? Lle mae eu plant nhw?

Mae nghaffi yn hilarious. His wife has left the house and his children have frozen in the garden. Mae ei wraig wedi gadael y tŷ ac mae ei blant wedi rhewi yn yr ardd. Mae wraig wedi gadael y tŷ ac mae ei blant wedi rhewi yn yr ardd. Mae wraig wedi gadael y tŷ ac mae ei blant wedi rhewi yn yr ardd. Is the surgeon wearing his gloves? Yes. Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo i fenig? Ydy. Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo i fenig? Ydy. Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo i fenig? Ydy. In three days, the bird will have left the nest. Ymhen tri diwrnod, fydd y deryn wedi gadael y nyth. Ymhen tri diwrnod, fydd y deryn wedi gadael y nyth.

Mae Mister Lebowski wedi gwerthu ei garped. Ask them for help. Gofynnwch iddyn nhw am help. Gofynnwch iddyn nhw am help. Gofynnwch iddyn nhw am help. Don't tell anyone. Paid â dweud wrth neb. Paid â du wrth neb. Paid â du wrth neb.

Don't go to that restaurant, the food is bad and the wine is even worse. Paid â mynd i'r bwyty yna, mae'r bwyd yn wael, a mae'r gwin yn waeth byth. Paid â mynd i'r bwyty yna, mae'r bwyd yn wael, a mae'r gwin yn waeth byth. Paid a mynd i'r bwyty yna, mae'r bwyd yn wael, a mae'r gwin yn waeth byth. If I was smaller I could live in a box. Taswn i'n llai, swn i'n gallu byw mewn bocs. Taswn i'n llai, swn i'n gallu byw mewn bocs. Taswn i'n llai, swn i'n gallu byw mewn bocs. The lesson was easier than usual. Roedd y wers yn haws nag arfer. Roedd y wers yn haws nag arfer.

Mae pen y silyn yn fwy na melon dŵr. Does she love me? Ydy hi'n 'y ngharu? Ydy hi'n 'y ngharu? Ydy hi'n 'y ngharu? I don't understand him, his accent is too strong. Dw i ddim yn ei ddeall o, mae acen o'n rhy gry. Dw i ddim yn ei ddeall o, mae acen o'n rhy gry. Dw i ddim yn ei ddeall o, mae acen o'n rhy gry. I don't understand her. Her accent is too strong. Dwi ddim yn ei deall hi. Mae hacen hi'n rhy gry. Dwi ddim yn ei deall hi. Mae hacen hi'n rhy gry. Dwi ddim yn ei deall hi. Mae hacen hi'n rhy gry. They come from Liverpool and I don't understand them. Maen nhw'n dod o Lerpwl a dwi ddim yn eu deall nhw. Maen nhw'n dod o Lerpwl a dwi ddim yn eu deall nhw. Maen nhw'n dod o Lerpwl a dwi ddim yn eu deall nhw. Who is going to help us? Pwy sy'n mynd i'n helpu ni? Pwy sy'n mynd i'n helpu ni? Pwy sy'n mynd i'n helpu ni? I am sure that it was gold. Dwi siŵr mai aer oedd o. Dwi siŵr mai aer oedd o. Dwi siŵr mai aur oedd o. They say that the water is hot. Maen nhw'n dweud bod y dŵr yn boeth. Maen nhw'n dweud bod y dŵr yn boeth. Maen nhw'n dweud bod y dŵr yn boeth. I didn't know that he worked for the CIA. Do'n i ddim yn gwybod fod o'n gweithio i'r CIA. Do'n i ddim yn gwybod fod o'n gweithio i'r CIA. Do'n i ddim yn gwybod fod o'n gweithio i'r CIA. I thought that the hotel would be cheaper. O'n i'n meddwl byse'r gwesty'n rhatach. O'n i'n meddwl byse'r gwesty'n rhatach. O'n i'n meddwl byse'r gwestiwn rhatach. I am sure that the film will be more interesting than the book. Dwi'n siŵr bydd y ffilm yn fwy diddorol na'r llyfr. Dwi'n siŵr bydd y ffilm yn fwy diddorol na'r llyfr. Dwi'n siŵr bydd y ffilm yn fwy diddorol na'r llyfr. The generals have admitted that they don't know why the war started. Mae'r cadfridogion wedi cyfadda nad ydyn nhw'n gwybod pam dechreuodd y rhyfel. Mae'r cadfridogion wedi cyfadda nad ydyn nhw'n gwybod pam dechreuodd y rhyfel. Mae'r cadfridogion wedi cyfadda nad ydyn nhw'n gwybod pam dechreuodd y rhyfel. In all likelihood, the round table wasn't all that round. Yn ôl pob tebyg, doedd y ford gron ddim mor grwn na hynny. Yn ôl pob tebyg, doedd y ford gron ddim mor grwn na hynny. Yn ôl pob tebyg, doedd y ford gron ddim mor grwn na hynny. They arrested ten people including a policeman that wasn't on duty that night. Arestio nhw ddeg o bobl gan gynnwys plismon oedd ddim ar ddyletswydd y noson honno. Arestion o ddeg o bobl, gan gynnwys plismon oedd ddim ar ddyletswydd y noson honno. Arestion o ddeg o bobl, gan gynnwys plismon oedd ddim ar ddyletswydd y noson honno. Let's not worry, the police know full well that it wasn't him. Na phoener, mae'r heddlu'n gwybod yn iawn nad fo oedd o. Na phoener, mae'r heddlu'n gwybod yn iawn nad fo oedd o. Na phoener, mae'r heddlu'n gwybod yn iawn nad fo oedd o.

Is the bridge on which we are standing safe? No. Ydy'r bont da ni'n sefyll arni yn ddiogel? Nac ydy. Ydy'r bont da ni'n sefyll arni yn ddiogel? Nac ydy. Ydy'r bont dyn ni'n sefyll arni yn ddiogel? Nac ydy. I think that these dogs think that they are cats. Dwi'n meddwl bod y cŵn yma yn meddwl mai cathod ydyn nhw. Dwi'n meddwl bod y cŵn yma yn meddwl mai cathod ydyn nhw. Dwi'n meddwl bod y cŵn yma yn meddwl mai cathod ydyn nhw. Do you remember the blacksmith that used to work in the old forge down the road? Wyt ti'n cofio'r gof oedd yn arfer gweithio yn yr hen efail lawr y ffordd? Wyt ti'n cofio'r gof oedd yn arfer gweithio yn yr hen efail lawr y ffordd? Wyt ti'n cofio'r gof oedd yn arfer gweithio yn yr hen efail lawr y ffordd? Under the circumstances I think that we should be more grateful. O dan yr amgylchiadau, dwi'n meddwl dylen ni fod yn fwy diolchgar. O dan yr amgylchiadau, dwi'n meddwl dylen ni fod yn fwy diolchgar. O dan yr amgylchiadau, dwi'n meddwl dylen ni fod yn fwy diolchgar. How many anvils have you bought? Three. Faint o einiomau wyt ti wedi prynu? Tair. Faint o einiomau wyt ti wedi prynu? Tair. Faint o einiomau wyt ti wedi prynu? Tair.